um, yn fuan lle. Felly, dyma ni um, yr agenda am y sesiwn. Um, yn dilyn yr ymgynghoriad agor llwybrau, um, mae o bellach wedi newid i galluogi dysgu. A fydden ni'n rhoi diweddariad i chi o'r hyn sydd wedi newid o ran y terminoleg. Um, Felly, ein prif elfen yn y sesiwn yw edrych ar y camau cyn ysgrifennu sy'n cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru a galluogi dysgu. Um, ac yna fyddwn ni'n rhoi diweddariad i chi um, hefyd ar y modiwlau cenedlaethol a'r hwb. Felly, yn Ionawr lenni, um, 2022, um, mi gafodd y galluogi dysgu gyhoeddi a mae o rwan yn rhan o gwriclwm i Gymru. A mae'r canllawiau yma i gefnogi dysgwyr i symud i gyfeiriad y disgrifiadau dysgu yng ngham cynnydd un. A lle chi ffeindio fo ar hwb o dan dylunio cwricwlwm ac ystyriaethau ymarferol. Um, Nw'n ni ddanos i chi fewn dau funud sut i ddod o hyd iddo fo. Um, ond fydda ni ddim yn mynd i fewn i'r manylion yn fanwl yn y sesiwn yma, ond mi fydd yna gyfle i benaethiad um, uwch di marwain, athrawon, cymwrthyddion, rhywun dydy gwir sydd ddim yn gyfarwydd ar gallu chi dysgu fynychu sesiwn wybodaeth arno. um, ar ôl y Pasg. A fyddwn ni'n trafod um, yr ystyriaethau o ran dylunio, cynllunio ac asesu yn y camau sydd yn arwain at cam cynnydd un. Um, Mae'r sesiwn Cymraeg yn cael cael ei gynnal ar y pumed o fai rhwng 4 a 5, a'r sesiwn Saesneg yn cael ei gynnal ar y trydydd o fai eto rhwng 4 a 5. Uh, mi fydd na e-bost yn cael ei yrru allan i'ch ysgolion chi efo dolen Zoom um, i ymuno. Felly, na i jyst dangos i chi sut i ddod o hyd i um, y galluogi dysgu ar hwb. Jyst llusgo'n sgrin i fyma. Reit, da chi'n mynd i Cwricwlwm y Gymru. Wedyn, da chi angen mynd i cynllunio'ch cwricwlwm. wedyn, dych chi'n clicio ar yr ystyriaethau gweithredu ag ymarferol. A wedyn eith hwn agor y mydalen yma i chi, a mae'r galluogi dysgu yn gorwedd o dan yr addysgeg um, yn fanna i chi, a mae o'i gyd um, yn fanna i chi ddarllen drwyddo fo lle. Um, felly mynd yn ôl i'r cyflwyniad. Felly, i bw mae o, i bw mae'r galludy dysgu? Um, mae o'i ddysgwyr sydd yn y cyfnod dysgu sy'n arwain at gam cynnydd un, ond mae o hefyd o fydd i bob dysgwr yn enwedig o fewn y cynradd. Um, mae o hefyd o fydd i ymarferwyr sydd yn gweithio gyda dysgwyr ADY. Um, a fel y sonwyd yn gynharach, mae o'n rhan o fframwaith cwricwlwm i Gymru. Felly, mae'r gallu gyd-dysgu yn canolbwyntio ar y prif egwyddorion sydd yn holl bwysig ar gyfer y dysgu holistaidd ac ystyrlon yn y cyfnod hwn. A mae tair elfen hanfodol er mwyn galluogi hyn, a mae rhain di newid mae'n enwa, um, a maen nhw rwan yn cael eu galw yn oedolion sy'n galluogi'r dysgu, profiadau sy'n yn un diddordeb ac amgylcheddau effeithiol. A mae'r elfennau hyn yn gysylltiedig â'i gilydd ac yn dibynnu ar ei gilydd, um, ac mae'r rhyngweithio rhwng y naill a llall yn allweddol i'r prosesau ddysgu a, ac ddysgu ar, um, ar draws cwricwlwm i Gymru. Lle yn y sleidiau nesaf yma wan, da ni wedi crynhoi y prif bwyntiau um, o'r tair elfen, a dwi'n gallu chi ddarllen fwy arno ar hwb, ond dyma'r rhai o'r brif nodweddion um, sy'n cael ei nodi o fewn y ddogfen. Yy ma' rôl yr oedolyn yn rhan annatod y gynnydd pob dysgwr ond mae'n arbennig o bwysig yn ystod y cyfnod dysgu hwn ac yr oedolyn sy'n gosod y disgwyliad o ran y dysgu. Wedyn yn symud ymlaen wedyn i'r profiadau sy'n ennyn diddordeb. Ym, mi ddylai'r profiadau wneud dysgwyr yn fwy annibynnol um, gan gynnig her chyfle i lwyddo ar hyd eu taith dysgu. A dylent gynnig cyfleoedd i gyfrannu'n ddwys mewn gweithgareddau a chyfleoedd dysgu ymarferol heb i unrhyw beth dorri ar ei traws. Um, ac hefyd dylent fod yn seiliedig ar sefyllfaoedd bywyd go iawn hefyd. Wedyn o ran yr amgylcheddau rheithiol, um, dro ddarparu amgylchedd sy'n hyblyg um, ac ymrywiol, bydd cyfleoedd i gynnig risg, her a meistriolaeth o'r sgiliau galluogi. A mae posib gwneud hyn drwy ganiatau amser a chyfleoedd estynedig yn rheolaidd i ddysgwyr um, er mwyn ymarfer ailadrodd a gwreiddio sgiliau um, a ddysgwyd mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Wedyn yn y canllawiau mae o'n sôn hefyd am y pedwar nodweddion allweddol um, fel addysgeg effeithiol sy'n rhoi lle canolog i'r dysgwyr ac yn allweddol i weithredu cwricwlwm i Gymru. A mae'r addysgeg hon yn un sy'n ymateb yn ddeinamig ac wedi gwreiddio mewn cyd-berthnasau cryf. A mi fydd yr addysgeg Rhaglen llwyddiannus a dysgwyr yn cael cefnogaeth i ddatblygu pan fydd y tair elfen a nodwyd yn gynharach yn cynnig cyfleoedd cyson um, ar gyfer chwarae sy'n seiliedig ar chwarae, bod y tu allan, arsylwi a dysgu dilys a phwrpasol. Felly, symud ymlaen i'r rhan datblygiad plentyn o gallugi dysgu, um, mae cynnydd yn ganolog i'r gwaith o ddylunio cwricwlwm ac mae dealltwriaeth a datblygiad plant um, yn hanfodol. A dyn, mi ddylai'r ymarferwyr ystyried cynnydd o safbwynt holistaidd drwy ddefnyddio egwyddorion datblygiad plant wrth gynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm briodol. A mi ddylai'r taith y dysgwyr um, hon, fodloni anghenion yr unigolyn a ddylai ddigwydd ar gyflymder sy'n addas i bob dysgwr unigol. Wedyn, lle da ni'n symud o'n i'r rhan olaf yn, yn yr galluogi dysgu, sef y llwybrau datblygu, Ac wrth gynllunio a gweithredu cwricwlwm, dylai ymarferwyr ystyried y pum llwybr ddatblygu hyn, um, sy'n hanfodol i ddatblygiad pob dysgwr yn y cyfnod dysgu yma. A fel y sonwyd yn gynharach, byddwn yn mynd i fewn i hyn mewn fwy o fanylder um, yn y sesiwn na ar ôl Pasg. Reit, da ni symud rwan ymlaen i'r camau cyn ysgrifennu, a da ni am gychwyn yn syth efo cwestiwn. Um, beth yw'r cyfleoedd cyn ysgrifennu? Um, hynny yw, beth sy'n dod cyn ysgrifennu? A gewch chi na i agor y meic, neu ysgrifennu chi jyst yn rhoi atebion yn y chat, a mae Anna wedi gadw llygad ar y chat i ni. Um, os ysgrifennu chi jyst yn nodi yn fras, be, be ydy'r um, cyfleoedd cyn ysgrifennu yna? Chwarae fo clai? Toes? Chwarae fo toes? Ie, yeah, diolch ni a. Mae yna rwy'n rhoi y chat sgiliau echdygol bras, gwneud marciau, creu marciau, lego, symudiadau mawr, tywod, llawer o gyfleoedd motor mân, um, defnyddio amrywiaeth o offer, yn atwyr ar sgiliau motor mawr y mân.

yna byddant yn profi llwyddiant wrth ysgrifennu. Um, a gynnon ni ffactorau megis siarad, dychod, datblygu corfforol, proses gwybyddol, creu marciau a cyfathrebu pwrpasol hefyd. Ydyn, wrth fynd yn ôl i'r galluogi dysgu um, yn fanna, mae'r canllawiau yn nodi y ddylai'r amgylchedd fod yn gyfoethog o ran cyfathrebu a'r oedolion yn modelu iaith amrywiol yn gyson. A mae'r rhain i gyd yn cyfeirio at gyfathrebu, datblygu corfforol, sgiliau modur mân a mawr, a sydd yn cefnogi i sylfaen gadarn um, ar gyfer ysgrifenwyr y dyfodol. Da ni jyst i uwcholeuo nhw um, yn fanna i chi gael gweld nhw. Mae hyn wedyn yn arwain at y sleid yma, sef y broses gwybyddol. A pan mae plant yn meddwl am greu marciau neu ysgrifennu, mae yna lwythi o brosesau ymwybodol yn gorfod digwydd. A meddyliwch am y prosesau yma, er enghraifft, gafael mewn yn yr offeryn, symud i ysgwyddau, breichiau, garddwn, hyn yn ddibynnol ar ei datblygiad corfforol nhw, a y cyswllt llygad â'r corff, datblygiad cyntaf y glus, a dal y pen yn llonydd hefyd wrth wylio gwrthrych yn symud, um, hynny yw papur yn llonydd, ond y llaw yn symud, meddwl am beth i sgrifennu, a chreu perthynas rhwng y clywedol hefyd. ma' mae o'n broses mor gymhleth yndydi? A hefyd mae'r is-ymwybyddiaeth 'na yn dylanwadu, felly mae'r plant yn datblygu teimlada tuag at sgrifennu ac os yw gormod yn digwydd yn rhy fuan i'r blentyn, mae'n troi'n broses negyddol sydd yn gallu parhau am flynyddoedd a mae'n anodd iawn i ddad wneud y niwed yna. Yym, dydy o ddim yn ddatblygiad sydd yn linell cynyddol, um, gan fod rhai plant yn cael eu herio yn rhy fuan mewn un agwedd, ac yn y cyfamser mae mannau eraill o ddatblygiad yn dirywio neu maent yn dod ôl i'w parth cysur. A mae bod y tu allan yn ei gwneud o'n bosibl i ddysgwyr ddatblygu ymwybyddiaeth ohonyn nhw eu hunain o fewn gofod, um, gan ei helpu i ddeall y syniad o bro priodderbyniaeth. A mi gall yr amgylcheddau tu allan ddarparu cyfleoedd unigryw i ddysgwyr wella eu cydbwysedd, eu gallu i gyd symud, datblygu sgiliau motor ac archwilio eu potensial corfforol. Ac wrth archwilio yr amgylchedd y tu allan, gall ddysgwyr ddatblygu eu gallu i asesu a phrofi risg, ynghyd â'u gwydnwch a'u hyder hefyd. Felly, wrth archwilio siarad, da, da ni'n trafod y cyfleoedd sydd wedi cynllunio a'r cyfleoedd sydd heb eu cynllunio, a mae'r cyfleoedd sydd wedi cynllunio fel arfer yn cael ei arwain gan yr oedolyn yn gofyn lot o gwestiynau a'r plant yn cydymffurfio. Um, er enghraifft, danosoch chi ni fod chi'n eistedd yn smart ac yn gwrando'n ofalus. I blant rhoedran yma, mae hynny'n sgil yn ei hun s- sydd yn cynnwys llawer o ddatblygiad cyhyrol ynghyd â'r gwybyddol hefyd. Felly, yn amlwg, mae'r amser ar y carped angen ei gadw mor fyr a phosib. Um, ond mae gweithgareddau sydd wedi cynllunio yn cynnwys llawer o gyfarwyddiadau gan yr oedolyn sydd yn cyfyngu datblygu geirfa a brawddegol. Ond yn dweud hynny, Mae'r amser ar y carpawd yn werthfawr hefyd pan mae'n cael ei ddefnyddio i rannu storïau, canu, um, hwian gerddau, rhigyma. Um, a'r plant i gyd yn weithredol wrth ganu a chwarae gemau, um, er enghraifft y gem um, mae Seimon yn dweud um, a, a, a gemau tebyg lle. Um, neu gosod y rheola hefyd i ddysgu yn y ddarpariaeth. Um, mae iaith hefyd yn cael ei esblygu drwy gyfleoedd efallai sydd heb eu gynllunio, a mae hyn yn galluogi'r oedolion wedyn i weithio a chwarae'n gyfochrog gyda'r plant neu'n cael eu cynnwys yn y chwarae a yn modelu geirfa a phatrymau brawddegol ailadroddus, gan gynnwys canu yn hyn hefyd. darparu naratif wrth sylwi ar yr hyn sy'n digwydd, a cwestiynu effeithiol hefyd. A mae yna fwy o gyfathrebu naturiol yn digwydd rhwng oedolion a phlant um, wrth iddynt gael eu trochi mewn profiadau dilys o fewn amgylchedd ysgu effeithiol tu mewn a tu allan hefyd. A mae'r oedolyn sy'n gallu o gyd-dysgu yn creu amgylchedd sy'n llawn cyfathrebu, um, gan fodelu nifer ddulliau i'r dysgwyr fynegi hynny'n, a maen nhw'n ychwanegu at ddealltwriaeth y dysgwyr drwy ryngweithio medrus, gan ehangu ar yr wybodaeth sydd eisoes ganddyn nhw er mwyn eu cefnogi a'u hannog i wneud cysylltiadau â phobl lleoedd a phethau. A maen nhw'n arddangos sut i ddefnyddio iaith a chysyniadau mewn ffordd briodol mewn cyd-destun penodol lle, a mae'r amgylchedd ysgogol a'r profiadau bwrpasol bywyd go iawn yn sbarduno'r chwilfrydedd um, ac yn darparu profiadau os nad ydynt wedi'u derbyn yn barod. Felly symud i'r sleid um, yma yn edrych ar y mathau gwahanol o siarad. Um, A fel y gwelwch chi, mae'r hyn a drafodwyd yn y sleid blaenorol yn cael ei gynnwys yma ynghyd â'r cyfleoedd pellach ar gyfer y siarad. A mae hyn yn cynnwys pethau fel datrys problemau um, a rhannu syniadau drwy gyfathrebu ei gilydd. A cynnig cyfleoedd naturiol i blant drafod be, mae, be maent wedi wneud a cynnig syniadau trafod um, gyda'i gilydd a datblygu'r chwilfrydedd yna eto. mynegi teimladau drwy ddatrys problemau a dod i fyny gyda datrysiad oherwydd mae pethau'n gallu mynd o'i le yn fuan iawn yn dydyn, efo, efo plant ac efallai nad ydynt bob amser yn cytuno ar be maen nhw'n wneud. A mae cyflwyno adnodda cyfarwydd neu diddorol um, yn galluogi'r plant ddysgu enwau newydd ar ar wrthrychau, a fel arfer mi wnaeth wneith plant adnabod y gwahaniaethau gyntaf cyn adnabod y tebygrwydd rhyngddynt, um, gan fod hyn yn fwy o her gwybyddol iddynt. A dwi'n gwybod fod y rhai o'n eich chi yma heddiw um, yn rhan o brosiect Ein Llais Ni, a mae hyn wedi bod yn rhywbeth da ni wedi bod yn drafod yn y rhwydweithiau Um, a mae'r gwahanol fathau siarad na angen bod o wahanol yn dydy i'r oedran um, yma lle tair i wyth. Felly dyma beth da ni wedi gwneud yma yma, arddangos y mathau gwahanol um, o siarad. Dwi'n mynd i'ch trosglwyddo chi rwan at Anna, a mae Anna yn mynd drwy gweddill y sesiwn hefo chi. Diolch Anna. Diolch ti gwawr. Felly, symudwn ymlaen rwan i sôn am ddatblygiad corfforol. Yym, ac falle bod chi wedi gweld yr y lluniau 'ma o'r blaen, ond wrth edrych ar y llun extre, yy ma'r llun ar y chwith o law plentyn tair oed, a'r llun ar dde o law plentyn wyth oed. Felly dyma pam bod yn rhaid i'n darpariaeth ni edrych a theimlo'n wahanol i'n dysgwyr ieuengaf ni. Dydy strwythur cyhyrau nhw a chymalau yr arddyrnau a'r bysedd heb ddatblygu gymaint yn y llun cyntaf i alluogi cefnogi y symudiadau motor mân yna yn llwyddiannus. Felly, ar y sgrin nesaf, um, fe welwch chi'r elfennau sydd angen ei ystyried wrth ddatblygu'r sgiliau corfforol. A mae'n bwysig i'r holl ddysgwyr gael profiadau sy'n ehannog nhw i fwynhau'r gweithgarwch corfforol. A mae angen i ystod eang o brofiadau corfforol bod ar gael iddyn nhw'n rheolaidd, y tu mewn a'r tu allan, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfarpar ac adnoddau hefyd. Felly dylen nhw gael profiadau sy'n eu galluogi i ddefnyddio ystod eang o offer a chyfarpar, a hynny gyda rheolaeth gynyddol. Wedyn bydd y profiadau hyn wedyn yn helpu'r ddysgwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth o'u cyrff ac o'u gallu gyd-symud, eu cryfder craidd a'u cydbwysedd, yn ogystal â rheolaeth motor bras gant a manwl, a byddwn yn helpu dysgwyr i asesu a rheoli risg eu hunain, gan eu galluogi i feddwl, i ystyried a gwneud penderfyniadau ynghylch y symudiadau a'u gweithredoedd. Felly mae'n bwysig cael amrywiaeth o arwynebau ac uchder, achos mae hyn wedi gefnogi hyn ynghyd â symudiadau fel cropian, cwrcwdio lawr, rholio, gorwedd yn fflat, gan gynnwys gorwedd ar y stumog hefyd, a chyfleoedd i ymestyn. Mae angen cyfleoedd cyson o fewn profiadau dyddiol i ddatblygu sgiliau corfforol er mwyn hybu dysgwyr i wella eu cydbwysedd a'u gallu i symud, ac i ddatblygu hefyd eu ymwybyddiaeth eu hunain o fewn gofod i ddeall y syniad o propriodderbyniaeth. Dyma'ch arsylwadau chi o ansawdd a dealltwriaeth chi wedyn o sgemâu yn cefnogi'r datblygiad corfforol drwy ddarparu adnoddau dysgu sgematig o fewn yr amgylchedd ddysgu. tu mewn a thu allan. A nhw'n i roi heina yn y chat i chi nes ymlaen fel bod gennych chi gopi o'r, or um, toolkit sgamau. Felly dyfyniad sydd gennym ni rwan ar y sleid yma eto o'r galluogi dysgu ar, ar ben y dudalen. Ac fel y gwelwch o'r lluniau, does dim angen di wario um, adnoddau drud er mwyn datblygu sgiliau corfforol o fewn eich ymgylchedd ddysgu. Be da chi angen ydy cymysgedd o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau bras a manwl sydd angen a phrofiadau bywyd go iawn hefyd. Felly o'r lluniau fan hyn, da chi'n gweld mae yna blant wrthi'n coginio, maen nhw wrthi'n torri llysiau, plant wrthi'n adeiladu hefo'r cratiau, maen nhw'n cymryd risg wrth y dringo, yn ymestyn wrth ringo ar y teiars ac wrth eu rholio nhw. Ac hefyd, plant yn cael profiadau efo gwaith gwnio um, a gwaith coed hefyd. A wedyn edrych ar y ddefnydd o hydrin, dyli hwn ddim cael ei gyfyngu ar gyfer plant meithrin a derbyn yn unig, oherwydd yn aml iawn mae plant hŷn, yn enwedig bechgyn, maen nhw angen y cyfleoedd i ddatblygu sgiliau motor bras a mân tu hwnt i bum oed. A wedyn wneud eich dealltwriaeth chi o ddatblygiad plentyn, roi gwybod i chi pwy ydy'r plant hynny. Mae plant ag anghenion penodol angen cyfleoedd mwy heriol i ddatblygu'r sgiliau motor mân, er enghraifft drwy ddefnyddio adnoddau adeiladu, deunyddiau a chyfarpar um, sy'n fwy mân felly. Ac nid yn unig toes, ond defnydd hydrin eraill hefyd yn dyfethu, megis clai sy'n anoddach i'w drin. Eto, mae'n rhaid i'r cyfleoedd hyn fod yn rhai pwrpasol ac ymateb i anghenion eich plant chi. Lle yn wybyddol, mae creu marciau ac ysgrifennu yn fwy o sialens i blant llaw chwith. Um, mae'n anoddach iddyn nhw ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ofod um, a'i cyd-symudiad, gan fod eu gwaith yn cael ei guddio gan eu llaw, neu weithio bod yn, yn creu cysgod ar ei gwaith. Felly fel rheol, mae'r ei gwaith nhw'n eu snitio os ydyn nhw'n defnyddio pin ffelt neu pin bwrdd gwyn. A mae hefyd yn syniad da bod chi'n gosod eich hunan i'r ochr dde o'r run plentyn, a mae hynna'n gymorth i nhw wedyn er mwyn i chi allu gweld um, eu gwaith nhw'n iawn hefyd lle. Felly mae'r sleid nesaf yma rwan yn dangos y gwahanol um, afeilion. Um, yn llun rhif 1, mae'n dangos dal offeryn creu marciau um, yn ei dwrn, fel petaen sy'n defnyddio wneud marciau gan ddal gwrthrychau eraill hefyd felly. Mae llun dau wedyn yn dangos dechrau dal creon y sial gan, gan ddefnyddio bob un bus ar bawd, ac wedyn datblygu wedyn yn lluniau 3 a 4, lle maen nhw'n dechrau dal gwrthrycha gan ddefnyddio 2 i 3 bus ar bawd. A wedyn ar y cam hwn, mae symudiad yr offer ysgrifennu yn cael ei reoli gan symudiad y garddwn a'r bysedd yn hytrach na'r bysedd, um, na blaen y bysedd felly. A wedyn yn llun rhif pump, mae'n dangos dal pen yy pin a phensil gyda gafael deinamig a rheolaeth dda yn aml. A dyma'r gyfeiriad yma fel arfer yn cael ei alw'n afeiliad tripod. A wedyn ar y pwynt yma, nid yw'r symudiad yma'n un cyffyrddus ac yn aml mae'n rhaid i'r ymennydd weithio'n galed i barhau gyda'r gyfeiriad o'r fath. Felly mae gorfod meddwl am ofynion eraill, er enghraifft gadael bylchau um, rhwng geiriau, sillafu a chreu brawddegau cymleth, yn gallu bod yn ormod weithiau i'r ymenydd ymdopi efo fo. A gall hyn olygu mynd yn ôl i ofeilion cynharach, gyda'r ysgrifen wedyn yn fynd yn fwy blêr, um, neu'r ysgrifen yn dechrau arafu lle. A wedyn yn olaf, mae llun rhif chwech yn dangos yym dal pin neu phensil yn gyson gyda gyfeiliad deinamig aeddfed a rheolaeth dda. A wedyn erbyn y cam yma, mae'r prosesau niwrolegol wedi sefydlu'n gadarn a'r datblygiadau motor mân yn digwydd yn gwbl naturiol iddynt. A wedyn ac o, ac o ganlyniad i hyn wedyn, mae'r broses o sgrifennu yn dod yn hollol naturiol. Wedyn be sydd gennym ni ar y sleid nesaf fan hyn ydy'r camau datblygiadol o greu marciau a dylunio. Felly wna i fynd drwy bob un cam i egluro'r rhain i chi. Um, yn y cam cyntaf, bydd y plentyn yn gwneud dotiau a llinellau hir a byr. Wedyn yn symud mlaen wedyn, mae yna sgriblo di bwrpas yn digwydd heb feddwl beth fydd um, y darlun gorffenedig. Yna, Yng cam tri, maen nhw'n dango- dechrau dangos rheolaeth gychwynnol dros ddisgriblo, byddant yn pwyso'n briodol ac yn dechrau deall fod ymyl i'r arwyneb maen nhw'n sgriblo arno fo, a byddant yn dechrau hefyd talu sylw i'r hyn maent yn yn ei gynhyrchu. Wedyn yn llun, llun rhif pedwar, mae'n arddangos rheolaeth dros ei gwaith dylunio ac yn tynnu lluniau cylchoedd a llinellau, gan ddechrau dangos ymwybyddiaeth o ofod. Byddwn nhw hefyd yn dechrau enwi ac egluro ei gwaith. Ac erbyn cam 5, bydd y plentyn yn enwi ei gwaith ac yn trafod ei gwaith mewn mwy o fanylder. Ac yna, yn llun rhif 6, maen nhw'n cynrychioli'r pwnc neu'r gwrthrych mewn ffordd sydd ddim eto yn fanwl gywir. Ac falle fod y llun chdi bach yn beth sy'n ei dweud yn disjointed, efo'r breichiau'r coesau weithiau yn dod allan o'r pen. A wedyn erbyn y llun nesa, yy ma'r gwrthrych wedyn yn fanwl gywir yndydi? Ma' 'na fesul ar dwylo, ma'r breichia' a'r coesa' yn dod allan o'r o'r corff yn y manna' cywir felly. Wedyn ma' gynnon ni lun yn arddangos y defnydd o dryloywder, lle ma'r elfennau o'r darlunio wedi eu gosod mewn haenau, er enghraifft tynnu llun corff a wedyn 'dych chi 'di rhoid y dillad ar y corff a 'dych chi'n gallu gweld yr haenau felly. A mae'r llun olaf wedyn yn arddangos y defnydd o achludiad, sef fod elfennau'r llun wedi dylunio o flaen neu tu ôl i wrthrych yn llwyddiannus. A fel y gwelwch chi yn y llun yma, mae'r fraich tu ôl i'r gadair a'r ferch yn eistedd ar y gadair. Felly dyna i chi y camau datblygiad o ran darlunio. A rwan, yn yr sleidiau nesaf yma rwan, da ni'n mynd drwy'r camau ysgrifennu, um, sy'n dangos gwaith annibynnol y plant ac yn dangos yn union lle maen nhw o ran eu datblygiad, o ran creu marciau neu ysgrifennu. Felly yn gyntaf, beth sydd gennym ni ydy darlun sydd yn creu yn cyfleu ysgrifennu, ond eto does ddim neges um, i'r ysgrifennu yma felly. Yna mae'r ail ddyn yn dangos sgriblo gyda bwriad, a mae'r trydydd yn ffug ysgrifennu, yn efelychu ysgrifennu oedolyn ac yn ffug ysgrifennu o'r chwith i'r dde. Felly mae'n bwysig bod plant yn ein gweld ni fel oedolion yn modelu ysgrifennu o fewn yr amgylchedd ddysgu wrth i ni gyd chwarae a chydweithio um, hefo'r plant felly. Wedyn y cam nesaf wedyn ydy fydd yn dechrau um, y symbolau a'r marciau sy'n cyfleu llythrennau'n dechrau um, gweld y, y symbolau a'r siapiau mae'n creu cyfleu'r llythrennau. A fel y gwelwch chi, mae'n gylchoedd a llinellau syth a chrwm yn cyfleu'r llythrennau. Ac yna'r darlun wedyn, a'r ysgrifen wedyn yn dangos clystyrau o lythrennau sydd ddim yn creu geiriau, ond sydd wedi ysgrifennu o'r chwith i'r dde ac yn cynnwys prif lythrennau. Ac yna, mae gen i neges wedyn yn dangos um, synau dechreuol pob gair, ac ar y pwynt yma, mae plant yn clywed sain cychwynnol um, pob un gair felly. A wedyn ar y sleid nesa, yym yn fan hyn wedyn mae'r brawddegau yn dechrau datblygu ac ymwy- ymwybyddiaeth atal nodi a bylchau yn ymddangos yy rhwng y geiriau felly. A beth sydd gen i fan hyn wedyn ydy ar y chwith, mi enghraifft o Ysgol yr Hafod, yn dangos dychmyg, ysgrifennu'r plant o fewn yr amgylchedd ddysgu yn cael ei arddangos felly. Ac wrth i'r oedolion gefnogi'r broses yma o ysgrifennu, gallant anogi'r hyn mae'r plant yn ei gluro drwy gefnodi mewn dyfynodau ac fel mae'r plant yn datblygu gwybodaeth y seiniau a sut i'w ffurfio, byddant yn gallu cofnodi'r llythrennau hynny eu hunain o fewn y darn sydd wedi anodi. Mae hyn wedyn yn fodd o ddatblygu hyder plant wrth iddynt ddechrau ysgrifennu. A mae yna fwy o enghreifftiau fan hyn o Ysgol, Ysgol Santes Fair yn Overton. A beth sy'n gynnu'n fama ydy eglurhad o'r camau ysgrifennu, ac o dan bob un wedyn mae'n esiampl a labeli wedyn o enwau'r plant yn dangos ar pa gam y maent arno fo um, ar hyn o bryd felly. Ac yna mae'n enghreifftiau pellach fan hyn o Ysgol Llanddulas ac Ysgol Bryn Garth yn dangos chybod, ysgrifennu bwrpas o fewn yr amgylchedd ysgu tu mewn a tu allan. Um, ar y chwith fan yna mae yna restr reolau yn yr ardal gwaith coed. Mae yna ddyluniad o groes wedi labelu, sef y gwaith cynllunio ar gyfer creu croes allan o bren. A fel y gwelwch chi hefyd, mae yna blentyn wedi creu cerbyd allan o bren, a'r plentyn hwnnw wedyn wedi creu label er mwyn ei arddangos yn y dosbarth. Felly mae'n bwysig fod y plant yma yn gweld pwrpas um, i'w gwaith ysgrifenedig felly yn da, fod o'n digwydd mewn um, bod, cyd-destun um, bywyd go iawn felly. A dyna beth sydd gyda ni fama ydy um, blociau um, adeiladu ar gyfer gosod sylfeini cadarn ar gyfer y broses o ysgrifennu. Felly, os ydy, dydy bob un bloc ddim yn cael digon o sylw, gan ddechrau o'r gweilod i fyny, yna mae'r pentwr o flociau wedyn yn mynd i ddisgyn. Felly, mae'n holl bwysig sicrhau fod amrywiaeth eang o gyfleoedd i ddatblygu'r holl sgiliau sydd ar y blociau isaf i ddechrau, a bod heina wedi gwreiddio cyn cyrraedd y brig o ysgrifennu geiriau tair llythyren yn annibynnol. A dyma'r darlun yma wedi dod o wefan Cyngor um, Dinas Efrog felly. Lle adael chi gael rhyw funud bach i edrych yn sydyn ar yr, ar y darlun. Felly dyna dod i ddiwedd yr um, cyflwyniad sydd gennym ni ar yr ysgrifennu. Felly, um, dyn ni'n mynd i sôn rwan am yr er modiwlau cenedlaethol sydd ar hwb. Felly, yn ein rhwydwaith dwytha, nath ni ddangos y modiwlau dysgu proffesiynol cyfnod sylfaen, sydd ar hwb i chi. Ac ar y ar yr amser yma roedd yr Llywodraeth Cymru yn y broses o'i gosod nhw ar hwb ac erbyn hyn rŵan mae 'na chwech modiwl yym wedi cael i'w cyhoeddi yym ar y wefan felly. Fel dach chi'n gweld yn fan 'na, dysgu yn yr awyr agored, arsylwi, yym pontio, chwarae dysgu seiliedig ar chwarae, profiadau dysgu dilys a gwybodaeth dealltwriaeth o ddatblygiad plentyn felly. Felly, nod y modiwlau yma ydy'ch cynorthwyo chi i fyfyrio ar eich ymarfer a'ch darpariaeth drwy ystyried y senarios, yr astudiaethau achos a chanfyddiadau ymchwil hefyd. Um, fedrwch ddefnyddio nhw um, mewn eich cyfarfodydd staff neu ar gyfer um, mewn clwstwr, um, ond mae yna dipyn o waith mynd drwyddyn nhw. Mae pob un modiwl, mae'n siŵr, tre 6 i 7 awr o hyd felly, ond um, mae'n bosib i chi fynd drwyddyn nhw chymod, gam wrth gam ac dewis a dethol y rhannau sydd yn yn fwy addas ar eich cyfer chi felly. Felly be' 'na' i wneud rŵan ydy yym rhannu'n sgrin a dangos i chi sy sut i ddod o hyd iddyn nhw ar yym hwb felly. Felly jyst rhannu'n sgrin yn fan hyn. Reit, dyma ni. O'r gorau. Ti'n gweld hwnna gwawr? A, da ni weld o, Anna. No, grech, yeah. lyflu. Iawn, felly pan da chi'n mynd ar hwb yma'n hyn, da chi eisiau mynd i'r adran adnodda. Da chi'n clicio ar adran adnodda yn fanna. A wedyn, fel gwelwch chi'n mynd adran cyfnod sylfaen, clicio ar cyfnod sylfaen yn fanna. A wedyn, newch chi weld y plant ma'n chwarae yn y dail. Um, mae un yn ffeithluniau yn unig, ond mae'r llall yn fodiwlau um, dysgu proffesiynol. Felly, os chi glicio ar y modiwlau, mae'n agor tudalen arall i ni fan hyn, a wedi clicio eto wedyn ar lansio y modiwlau yn fama. A gyna, sy'n ni sgrolio lawr, na i jyst agor un datblygiad plant yn fama. Felly maen nhw'n gweithio um, fel playlist i dy gwir. Os ei fynd reit i'r dechrau yma, ddangos i chi gael blas ohonyn nhw. Ar ddechrau bob un, mae yna gwestiynau ffocws, cwestiynau i, i chi fel amdanyn nhw felly. Ac dyna nhw'r cwestiynau ffocws ar ddechrau bob un modiwl. Ond fel dych chi'n gweld fan hyn, dyma'r gyn, dyma gynnwys y modiwl fan hyn, lle mae yna um, sesiwn un yn awr a 5 munud o hyd, yr ail y sesiwn wedyn yn dair yn deirawr felly, ac wedyn sesiwn o awr wedyn, mae'n mynd drwy bob un um, elfen o ddatblygiad plentyn yn fanna. Felly ydych chi'n glicio'n syth ato fo os ydych chi'n edrych ar um, datblygiad cyfathrebu, syth i fanna wedyn, mae'n mynd â chi um, i'r dudalen felly, a gallwch chi fynd drwyddo nhw um, yn fan hyn. Maen nhw ar gyfer ysgolion ac ar gyfer um, sefydliadau hefyd um, cyn ysgol felly. Felly mae'n gymysgedd o astudiaethau achos rhai o ysgolion a rhai hefyd o'r, or cylchoedd meithrin um, a sefydliadau cyn ysgol felly. Felly maen nhw yn fanne i chi, a chi glicio ar wahanol elfennau ohonyn nhw, mae'n rhoi mwy o wybodaeth i chi. Ond mi gwawr o fina hefyd yn eu defnyddio nhw yym wrth gydweithio efo clystyrau ac yym fod yr un yn datblygu pethau yn y flwyddyn sydd i ddod yym o fewn Cwricwlwm Gymru felly. Felly, wna i stopio rhannu yn fanna. Felly, dyna ni wedi crannu y sgrin. Os yna unrhyw gwestiwn o gwbl ynglyn ag unrhyw beth sy'n cael ei rannu um, heno yma, os yna eisiau holi unrhyw beth, mae croeso chi roi yn y, yn y chat hefyd. Mi fydd yna recordiad o hwn ar gael, mi fydd o ar gael wedyn yn y ganolfan gefnogaeth, os yna rhywun arall di methu um, digwydd um, dod i'r cyfarfod heno, mi fydd ar gael i chi gael edrych um, drwy ddfeto ni bwy bynnag sydd di methu dŵad felly. Na, dim cwestiwn, dim cwestiwn y chat, nag os gwawr? Na, sy'n byd i weld yn dod i fyny. Na, ddim eto. O, o diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Os rwy'n siarad os ymlaen ar y diwedd ac eisiau holi unrhyw beth, mae croeso chi wneud. Um, ond diolch i chi gyd am ymuno hefo ni um, y prawn ma felly, a gobeithio gwch chi gyd wylio pas capus yn da, mwynhewch, gobeithio gwni chdi bach o'r um, tywyd braf gaws ni dros y penwythnos fetha yma. Felly diolch yn fawr i chi gyd am, am ymuno.